Hmm, nekuti muno mamusikwati ya and you know what zvimwe zvacho na zvinoda i know kuti vanhu vane fear kuti noita sei but mwari anogona kutokuvhurirewo mukana kumberi ikoko hatingangomhanyi kuti hatichaenda tisati taziva kuti kumberi kwakaita sei kwakamira sei ya ya and ndo zvandaichedza kutaura nana chechi ava kuti fear yedu yatinaende kuti vari kusara vachona mm-hmm. mava shoma because ndachitaura na community leader ari ataura kuti hanzi iyo ataura kuti hanzi vamunetsi handisi kupa garanti yekuti zvichamira sekunakusaa hanzi ende musazondifonera hanzi because community yakangoti vanhu vesinga vanhu saka zvekuti musazondifonera tinge vanhu vaatakwa vaitwa sei please musazondifonera

saka kuri kunzi hauna kunyoresa zita handitika ndosaka maona pane veembasi vari apa kuti vabatsire kuti vada kunyoresa mazita because kune rimwe bhazi rafour o'clock futi eh, rikuya kuzotora vanhu saka nawanga usina kunyoresa zita eh, unokwanisa futi kunyoresa zita handitika chandikangotaura nemapereki ndechekutika

Ana mai.
Ndomusanyira mari kusura mangwana. All right.
Kuntaini. Okay, so yeah. Yeah. Okay, zviri kutaurwa negovernment yedu vari kutaura kuti hatisi kukusiyai panzvimbo yekuti munozova dhamdha musisina kwekuenda vachaita kuti musvike padhuze zvekuti mubati so don't worry kuti musafungidzira kuti vanenge kusiyai muharare obva vatiza masvika kuzimbabwe kune vamwe vachakubatsirayo chemberi ndosaka maa muchinzwa kuti muchapiwa pekutangira mafuuchawo zvinhu magurosari zvosvike nawo zvinhu zvamuri kusvikaakabata zviri sei muri raireerera mukaendero kusha anditikani traffic richment yaselema oh yamakandiudza oh, but mune kafeeling kekufara ini kekuti zvanhasi muri kuenda handiti ka eh, eh. at least vanhu vanowana kunaikuru kunozama eh, kungoenda kune imwe kudzokera kumusha wombonasofunga again kuti zvakamira sei pane kuti unongo chingogara munyika yauri ungoanditika ora tiukoma anditika shapshap All right. Uh, we are still doing the live coverage of the people who are living today. You can see that is Zao Zirapa, But what I can simply say, Kutu, there is an excitement uh, from all the people here. Hey, Mabere, what do you say? Murukare. kuti zviri nani kuti mumboenda handiti kana zvazoitwa hameno rimwe gore muchisombodzokawo but pane zvino muinga kuti mugondoona zvakamira sei ndidzo aiwa handichitika thank you very much leadership ndimo yazotakura vanhu kaine kanzi ndinaye mudhara wangu live on this page

I know kuti pamba tine makangobatwa pawo makangotibatsirai and obvious also in terms of makatongonegotiate kuti mungobatsira community at least maiitika but nyaya yangu nditine hondo nei zvitina zvekurengu ndi zvangu ini zvokuti munopa wapandu
asi but tinoona chii chikuru manje munofanira kutenda government izi ya of course ndoyaita kuti zviite zviitike ndoyatibhadhara mari dzayo dzese dzemafew wait

vanhu vese vari musouth africa vari vamunetsi atimosisiya motikari iri kuenda here kumusha kumana ani makati zvese zviri kuenda saka vari kuita sei paproperty mataura nemalendilod here kuti vachengete property yenyu vabereki but pane matauriro amaita nawo here kuti zvinhu zvakaita sanga mibhedha yenyu nechii kuti kungosara for now madi kuzvitengesa Ah, time ndo yatatisina kuti tingakwanisa kuzvitengesa nokuti zvinhu izvi ndezvechikuti ungoti kune munhu ibva watenga anenge asina mari futi ya

kuti tine ndaripe saka ike zvino muchiona zviso zvatitendenekunenhayokuti
And then we are also appealing to our community that is in Zimbabwe kuti gashirai vana vane mufaro handiti ka musasvika vasvika motanga kuvajaja he akamira sei akamira sei the truth of the matter the zimbabwean community in south africa have been supporting vanhu vari kuzimbabwe muri kuona vanhu ava munzvimbo dzavanga vachigara vazhinji vachina vanga vachigara mumasheki vanga vachigara munzvimbo dzakaita sei and they were sacrificing kuti kamari kese kavabata sanyanyemuviisa kamisa ya vanga vachisacrifice kuti mari yese yavabata inotumirwa kumusha so don't judge them kuti e akadai akadai we have to appreciate effort yavaisa yekuti varoaaa vanga vachikusapotai vanga vachitumira mari nemukuru saka kana kune maopportunities ariko please let's make sure kuti community yedu ichisvika vakwanise kuwana maopportunities vakwanise kuwana mabasa anenge ariko vabereki ndada kobvunza kuti panyaya yevana eh, vanga vachienda kuchikoro eh, vakatorongere kumusha kuti vachazotanga chikoro zvichafamba sei

Aiwa, kamera haina basa ngani. Musata kufunduka. Makastoma wako kufunduka. Dango tiri mwana. Makadi kufunduka. Ayo ndokinda. Iya madzenyi takuenda. Wambikika. Aiwa. Kana mutesi long mudzingo zawati pamutambo sasa. Safety yedu ndiyenyi ndiyo tinokoshesa. Eh, ya kana maampere but munogona kuzotsvagirwa munoenda kune imwe nzvimbo kwemuda kuenda motikari inosara nani handitika eh, inowatika kumwe kungoenda kuti vandoona kuti pakamira sei